ewɔna strategic decisions ne aŋlɔ dua abe kpo awɔme fia abe lekee mie zɔzɔ ge hã awɔme fia xɔme fia wonye miawoe go do ge tɔgbi zewu tɔgbi gbɔdzɔ enye kple abadada miabe strategic planning na ye mi kɔkɔ ga yi ne awɔme fia awɔme fia mate dzodzo ge kpɔ gbetsia gba yo fia kata o.

Míawoe le ŋgɔ ne aŋlɔ dua. Ne mímekpekpem oɔ, nu me adaŋu aɖeke meli na mí míakɔ ne awɔ me fia o. Ke awɔ me fia etsi ya me. Akpe, míeɖe asi le afia ŋu. Egbã, ɛɛ, míatsa le teƒe vovovo aɖewo. Nyemese gɔ̃ nukata wòdze be míava tsa le teƒe ma ŋu kekeake. Tɔgbuiwo mekpɔ be ɖiɖi te ŋua, edze be woagayra afima katã gbã. What is the main important reasons Ke le eŋ ma me megbe ye tɔdje woawa tsa le teƒ mɔ kata ame tsitsi ɔ tsɔ atsame ŋdɔ kutsu ya gbe. What's the reason? E, le nyateƒe mea, e, nusianu na be awɔ edje be na nyi ba. E, nyi ba nyinyi koe nye be na klẽ tɔgbeawo. E, teƒe yewo kata wo to gbea, wo nye teƒe tɔxɛwo le aŋlɔ me. Ta eyi ke miaƒe awɔ me fia fiawo dzi fia gbɔna eƒe kɔŋuwɔgea, ehiã be ɔto teƒe mɔwo, ane to klãwo. be yegbɔna ŋgbi do ge ne aŋlɔ Gbɔta Blaetɔ̃ vɔ adea ta le woƒe tsatsa teƒe mɔwo katã. Toklã nana ye wònye. Tokaklã, tokaklã. Toklã nana. Toklã ye wònye.
Akpe. Eye ke medi be na aɖe nu ɖeka eve gɔme nam. Nekpɔ be e nɔ anyi eyiwo ke nɔ enyawo gblɔm ame sia ame neva ɖe etɔ ne wòagblɔ. Ame sia ame neva ɖe etɔwo gbɔ. E amewo ɖe wotɔwo gbɔ fũu. Ɖeka kawoe nèkpɔ be woawoe nye do ŋkui yi ke ema woa, edze be nya lé wo me ɖe asi sesĩe? Eye kpuie koa, le nuyiwo katã wowɔ egbea, eƒe tomenya tsia, eye koe nye ɖekawɔwɔ. E, ɖekawɔwɔ mesiame kpɔ gome le eme le yeŋtɔ eɖokui me. Le kpɔɖeŋu me, e, ʋalɔgowo woɖe woƒe nyawo gblɔ. Egbea koe ne mɔnukpɔkpɔ ma o, abe aŋlɔfia ene. Abe aŋlɔvi ene. Nɔ nye be awɔ me fia edze agɔ ɖe le dziwɔ egba fia godzi eku ne mɔnkpɔkpɔ ma le asi le be na kpo ŋku ma gblɔ ne be tɔgbi nui kple kemi ne wɔ me dzo dzi na mo ne ma nye ŋua ne yi ɖe ama me. Sɔhɛɔ dɔ mele wo shio, edɔ mele dua me o. Míawo míedze xɔlɔ yovuwo, míedze shi amewo le. Le yevuwo te, míewɔ dɔ geɖe ne yevuwo. Fifia kpɔtɔ ne yevuwo hã ne wova afia ne wova wɔ dɔ na mí. Ta ame aɖe si be ɖe egbe ne si be ɖe technology-a eva be ɖe wokɔna fon eƒona nu na amewo, wowɔna conference call ne woakpe ɖe aŋɔdua ŋu. Mímeganɔ aƒeme ko o. mekpekpe ge ɖe mía dzi o. Nese neyi ɖe gbea gbɔ hã be ɖe e mía emi aʋa lɔ goɔ, eyi meva míekpe abe zi etɔ̃ho. Nyemenya be dome kpe alo du siawo kpe kpɔ o. Krismasia gbɔna, míegbɔ̃ ŋu ge.

Ne mekpɔ sɔhɛwo le ʋutia, eɖewo di be yewoazɔ mɔ. Eɖewo be, O tɔgbui, e, dɔla vi aɖe gale asiwò hã. Ele vevie. Efiaɖuɖua etrɔ ŋutɔ. Migawɔe abe leyea miwɔ nɛ tsã o. E, ne enye nua, nege ɖe, e, agba me. Nege ɖe amatia me. E, e, enu ɖeka hã ga dɔme vem na amee nye.

Department heads mɔ wa enye tatɔ ne emia va lɔ goɔ. Mɔ wo kpena ewɔna strategic decisions ne aŋlɔ dua abe kpɔ awɔme fia abe leke mie zɔzɔ ge hã awɔme fia xɔme fia wo nye. Miawoe go do ge tɔgbi zewu tɔgbi gbɔdzɔ enye kple avadada miabe strategic planning na ye mi kɔkɔ ga yi ne awɔme fia. Awɔme fia mate dzodzo ge kpɔ Gbesiagbe ayo fia katã o. Menye nenema wokplɔ du o ɖe. Medzi yi ge o, medzi yi ge o. Gbesiagbe kɔ amesiame neva, amesiame neva ao. Egbe nexoe, egbe nexoe, egbe neyi ɖe ame me. Tso, míate wo ya. Tso, megadzɔ azɔ. Avɔdada, Tɔgbui Zewu, Tɔgbui Gɔdzɔ, Enyi míawoa? Míawoe le ŋgɔ ne aŋlɔ dua. Ne mímekpekpem oɔ, nume adaŋu aɖeke meli na mí míakɔ ne awɔme fia o. Ke awɔme fia etsi yame. Alabala wòle tsã ne o. Edɔtsɔtsɔ hã megava li fia o. Ne. Edɔ Edom aɖe be newɔ nu sue aɖe na yaa. Ne mekpo kɔ ba ne pe kɔ ke bia be dɔ me tsia kpo dzi ta he aɖe nye nua nu ya edɔ me vem na ne nye nua ne ke na ma tsia. Ya gakpe ɖe hama ŋlɔ gbedikla aɖe koe. Ɔɖo gbegbɔ be le nyateƒe mɔa Ee, ŋgɔgbeto gblɔe, aʋadada hã gblɔe be efia aɖewo mede dodom o. Maƒo nu ɖe domea ŋu. Domeʋa lɔ goɔ, efiawo le eme sɔgbɔ. Gakea, ne hiã ne ƒuƒoƒe alea si ke míase nya ɖe wo akɔ he tɔtrɔ aɖewo vɛa, Ame geɖe medona o. Amewo ɖewo ka dzɔge ko wonɔna so ye ge ɖe to me na wo wotrɔ ɖi gbo. Ale be nuya edɔ me vem ɖam ale gbegbe. Ta hema ne nye nua ne ge ɖe amatia me. Enua ɖeka hã ga dɔ me vem nam karikarikarĩa ye nye be eva wɔ abe aŋlɔ mega le ɖoɖo aɖeke nu o. Ame yi hã ɖukɔ tso eɖokui si ko awo nu. Aŋlɔ ƒe nɔnɔmetata yi ke ne mía tɔgbewo lé da ɖi si ke be enuwo nazɔ ɖe ɖoɖo nu nenema egbea alo gbe la megale ɖoɖo nu o. Ame yi hã ne kpɔ be yeto fu, efu le ŋuti na ye aleke kɔ? Yi hã mi he dzroe kɔ. Ewɔnɛ ale be nuyawo nye dɔmeʋeʋẽ nam ale gbegbe be ne míeko nya aɖe tutu do ɖe wo kɔa, wovaa ɖe enu kaba. Woawɔe na mí ale be míaƒe dɔwo nanu bɔbɔe na mí le aŋlɔ me ne míawɔ ta heyi ke be ɖewomahe nanewo li wòdze be woawɔ. Be tsɔtsɔm kabakabɔɔ, enye nu yi ke dɔme vem ne nye hã abe ame ɖeka ene. Ta neheya ne nye nua nege ɖe amatsia me. Eyo, gbedziglã, ɣeyiɣie va yi tɔ ta ma asi na afi ya. Nye nye emia fiagã. Edze be wɔnɖododo nu. Kpawo tso gbe ne mia ƒo tawo abu wo nɔnɔewo. ale be enona yi dzi gake metɔtɔm o. Eya dɔme vem nam ale gbegbe. Ne nye nuɔ wòge ɖe amatsia me. Ta mekoe to tɔgbi tame klo edzea le tsia. Thank you.

Gake woyɔ gakpakpa ɖeɖia dzi ƒo míele. Di be nyateƒe tɔm na mía nɔewo. Numanɔ eve nu hã. Numanɔ nye eve nu ŋutɔ. Azɔ, mitsɔ ya. Trɔtrɔ ɖe egage ɖe efia gbla me. Alebe wogblɔe mí katã míese gake edzi koe. Efia aɖewo, dumegã aɖewo kple ame aɖewo si ke wobe yewoe nye Amegãkpuiwo le ƒomewo me ale be ɖoɖo yi ke eva lie nye be ne wòanye eyaƒoƒo aɖe ato efia aɖe dzi, efia namu zia elabe. Xoma naŋlɔ gbalẽ na míaƒe Traditional Council hafi ne ŋugbledede aɖe lia, woayi edzi va eƒe dziɖulawo yi ke nye gba. Nyateƒee. Wotsi ha ta mi ba ahoe, balɔbɔ na.